Video hmasa lama intihhming chhiat thu buai chungchanga Surat District Court in Rahul Gandhi a hremna Supreme Court in a stay sak thu kan tarlang tawh a, chu thu Supreme Court in a puan ni chu August nili zirtawp ni niin inrin ni leh chawlh ni te office chawlh a nih chhunzawm avanga hmalakna a awm loh hnuin Thawhtan ni August ni sarihah Lok Sabha Secretariat lamin Rahula member-a nihna hlihsakna order sutna thuchhuah an chhuah zui nghal a. A tuk thawh leh ni August ni riat atanga Lok Sabha-a No Confidence Motion sawi hona hneihah Rahul hi a tel zui nghal. He No Confidence Motion, Sorkar hintawk lohna motion, hi Congress MP Assam atanga Thlantlin Gaurav Gogoi a put luh niin Manipur buaina avanga put luh a ni a. Congress mai ni lo, India Alliance a tel party zawng zawngin an thlawp Zawifo thin angin Lok Sabha-ah hian BJP-in anmahni chauh pawha majority an neih sa avangin engti kawng mahin No Confidence Motion hmanga BJP sawrkar hi paihthlak theih a ni lo tih hriat sa a ni a. Mahse heti chunga eptuten No Confidence Motion an put luh tho nachhan hi Prime Minister Narendra Modi Lok Sabha-ah Manipur buaina chungchang sawi tura an duh vang a ni. July ni sawmhniha Parliament fur thut khawm tan a nih ni atangin Lok Sabha leh Rajya Sabha-a Eptu MP, India Alliance MP ten House-a Manipur chungchang sawi tura Prime Minister Modi an phut thu nasa takin a naupui a. Programme duan lawk sa kan sel a, Manipur chungchang sawi hona neih an phut bawk. Mahse House pahnih leader ten Eptute thil phut chu an pawmpui lo va, Eptu lam in an thil phut a naupui chhunzawm zel laiin session tanna ni atanga a ni thum ni July ni sawmhnih pali thawh tan nia Rajya Sabha a Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh chu House Chairman thutna bula kala a au avangin session pum atan suspend a ni a. Chu chu Eptu party hrang hrang MP ten nasa takin an sawisel zui. Chutianga Eptu MP ten House pahniha lungawi lohna lantira bengchheng an siam reng avang chuan rorel inkhawm pawh tih tawp lai lawk a ni deuh reng a. Sorkar lamin Bill chi hrang hrang an put luh pawh sawihona mumal neih theih a ni lova. Eptute tel lova voice vote hmanga pass a ni deuh vek hlawm. Lok Sabha leh Rajya Sabha in Bill sawmhnih pathum an pass zingah Delhi Services Bill chauh mumal taka sawi ho a ni a, a bak zawng chu sawi hona mumal nei lova pass an ni. Chutianga House pahnih a ep duh MP ten Manipur chungchang sawi hona neia Prime Minister Modi-a thusawi ngaihthlak an duh thu a naupui reng chunga Speaker leh Chairman ten remchang an siamsak tak si lovah chuan Lok Sabha a No Confidence Motion hi put luh a lo tul ta a. No Confidence Motion ah chuan vote lak niin Prime Minister in House ah thusawina a neih ngei a ngai thin. Tichuan No Confidence Motion chungchang sawi ho hun atan Speaker in August ni riat atanga ni sawm chhung a ruat a. sawi tawh angin Rahul-a pawhin chu sawi hona hun chu a rawn nang ve hman chiah chiah ta a ni. Lok Sabha member a nihna pek let leh a nih hnuah House-a a thusawi hmasak bernaah hian Rahul Gandhi hian Manipur-a a zin tuma a thil hmuh lungchhiat thlak tak a sawi pahin bjp sawrkar hian Manipur ni lovin Manipur-a India an ti chhe mek a ni a ti a. Kan hmangaih kan ram nu anga kan en India hi Manipur-ah thah mek a ni a. Vawiin hian ka nu pakhat chu he House-ah hian ka hma a thu a. Mahse ka nu pakhat zawk chu Manipur-ah bjp hovin an that mek a ni tiin a sawi bawk. He Rahul-a thusawi hi Treasury Bench-a thu hovin ngaihthlak har an ti hle a. An thuthmuna dingin ring takin Rahul hi an lo au let a. Theih ni se, a member nihna hlihsak leh nghal mai an duh hialin a rinawm. Rahul-a mai bakah India Alliance MP eng emaw zatin No Confidence Motion-ah hian thusawina hun an hmang a, an thusawi a ngaihnawmin bjp lamin an helh hlawm hle. Member dang ten thu an sawi zawh hnuin Lok Sabha a Congress Party Leader Adhir Ranjan Chaudhary a thusawiina hun pek a ni ve leh a. Ani hian nasa takin Prime Minister a rawn bei. Ram pawna pawisa tam tak tlanbo puitu Nirav Modi hming rawn lam telin, Nirav Modi hi ram pawnah tlan bo daih tawh emaw ka tih laiin Manipura buaina a rawn chhuah hnu hian Nirav Modi chu India-ah nungdamin a lo la awm reng tih ka hmu. Tunah pawh Narendra Modi hi Nirav Modi ni turin ngawi rengin a la thu a ni tiin a rawn sawi a. Niraf tih hi reh tih leh ngawi tihna a nih avangin Manipur chungchanga Prime Minister Modi-a ngawi reng chu Nirav Modi tiin a rawn sawi a ni a, a thuawmzia nen chuan a inmil thlap a ni. Hetia Adhir Ranjan Chaudhry-a'n Prime Minister Modi-a Nirav Modi tia a rawn sawi rual chiah hian Amit Shah-a hovin Treasury Ben Chhatru ho an tho suau a. Nasa taka Adhir Ranjan Chaudhry-a chhang letin Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi-a'n Adhir Ranjan Chaudhry suspend-na tur resolution a move zui nghal a. Chu resolution-ah chuan vote lak niin member tam zawkin an thlawp angin Lok Sabha-a Eptu Party lian ber Congress Party Leader Adhir Ranjan Chaudhry chu suspend a ni a. Privilege Committee in a chung thu a thu tawp an siam hma chuan Parliament a a chan vo leh a tih tur zawng zawng te ti thei lo tura hrem zui a ni bawk. Hetia Eptu Party lian ber Leader House a thusawi pakhat avanga Parliament a a mawhphurhna te hlen chhuak thei lo tura hrem a ni ringawt mai hi Congress Party mai bakah Eptu Party chang rual India Alliance lamin nasa takin an sawisel a, House chhehvela lungawi lohna lantirin zirtawpni August ni sawm pakhata Lok Sabha rorel inkhawmah an tel duh lo. Chutiang a nih mek lai chuan session tawpni August ni sawm pakhata Rajya Sabha rorel inkhawmah House Leader, Union Cabinet Minister Piyush Goyal-a resolution put luh angin, House Chairman, Vice President Jagdeep Dhankaran, Aam Aadmi Party MP Raghav Chadha a suspend ve bawk. Raghav Chadha suspend a nih chhan hi Delhi Services Bill chungchang sawi ho a nih nia a proposal theh luh. Chumi Bill ngaihtuah nawn leh tura Selection Committee din a rawtnaah Selection Committee member ni tura bjp MP thenkhat Anmahni rawn lawk lo leh an remtihna la hmasa lova an hming a ziah tel vang a ni a. Heng Committee, Selection Committee, member ni tur hian member ten an member puite an sawmin Chairman hnenah rawtna an thlen thiang a. Chung member te chuan Committee-a tel an duh lo a nih chuan an pha ve leh mai thin. Chutianga member dang hming rawt tur chuan ziaka an rem tihna lak hmasak kher a tul lo va, an hming an sign hnan kher a tul hek lo. Mahse, Ragavan hetia committee din a rawtna a member atana bjp MP thenkhat hming a rawt chungchangah hian bjp lam hian Raghav Chadha chu dik lo taka thil ti leh a lemah mi hming sign siam chawpa theh lut ang hialin an puh a. Chumi chungchang chu Privilege Committee-a rel tura dah tur leh rel fel a nih hma chu Raghav Chadha member-a nihna suspend turin House Leader Piyush Goyal-an session tawpni August ni sawm pakhata House-a resolution a pu lut a. Member tam zawkin an support angin House Chairman Jagdeep Dhankar hian Raghav Chadha chu a suspend zui ta a ni. Hemi rual hian House Leader Piyush Goyal hian July ni sawmhnih pali a suspend tawh. Tun fur thutkhawm chhung atana suspend Aam Aadmi Party MP tho Sanjay Singh a chungchang pawh Privilege Committee kut a dah tur leh Privilege Committee in an rel fel hma chu Sanjay Singh hi suspend chhunzawm zel turin resolution a pu lut nghal bawk a. Member tam zawkin an thlawp angin chu pawh chu tihhlawh tlin a ni. Tichuan, Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP pahnih Raghav Chadha leh Sanjay Singh te, Lok Sabha-a Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary te chu an chungchang thu Privilege Committee-in a rel fel hma loh chuan MP an nihna atanga suspend an ni ta tihna a ni a. tin Lok Sabha a Aam Aadmi Party MP neih chhun Punjab atanga thlan tlin Sushil Kumar Rinku pawh Lok Sabha in Delhi Services Bill a pass ni a, Speaker thutna zawna lehkha a theh darh avangin tun fur thutkhawm chhung atana suspend a lo ni tawh bawk a. Tun Parliament fur thutkhawmah chuan MP suspend an awm ta nual tihna a ni. Heng te hian Eptu Party te a tipum khat chho ve zel bawk niin a lang a. Sanghnih sawmhnih pali Lok Sabha General Election-a bjp leh NDA paihthlak ngei tumin an tang chho viau dawn niin a lang bawk. Heng politics chanchin thar, bengvarthlak tak tak leh ramchhunga thil thleng pawimawh tak tak te nen inhmuhchhunzawm zel kan tum ang a. tun atan erawh chuan heti chin hi ni leh rih phawt se next video in hmuh leh theuh kan tum dawn nia chumi hma chu hmang tha leh rih vek phawt ule.